Yma, mae gennym y Ddaear. Mae'r blaned Ddaear yn 20,742 cilomedr ar draws. Maint sydd i unigolyn yn ymddangos yn wirioneddol enfawr. Fodd bynnag, i'r raddfa'r bydysawt ond gronyn o dywod mewn anialwch enfawr. Mae'r ddaear yn tua 150 miliwn cilomedr i ffwrdd o'r seren agosaf, yr Haul. Mae hon yn mor bell fel bod golau hyd yn oed y peth gyflymaf yn y bydysawd hysbys yn cymryd ychydig dros wyth munud i cyrraedd o'r Haul. Yn y ffordd honno, byddech chi'n disgrifio'r haul fel wyth munud golau o'r ddaear. Ond mae'n seren yn un o lawer yn ein galaeth. Ein galaeth ni yw'r llwybr llaethog. Yr amcangyfrifwr ei fod yn tua 100 biliwn o sêr ac yn ymestyn 106,000 o flynyddoedd goleuni ar draws. Yr alaeth fawr agosaf at ein un ni yw'r alaeth Andromeda, a elwir hefyd yn M31, sydd dau a hanner filiwn o flynyddoedd goleuni i ffwrdd. Amcangyfrifir ei fod oddeutu triliwn o sêr gyda diamedr o 220,000 o flynyddoedd golau. Gan nad ydym ni ddim ond yn gweld gwrthrychau wrth i'r golau ein cyrraedd, Ac mae Andromeda yn dau a hanner filiwn o flynyddoedd goleuni i ffwrdd. Rydym mewn gwirionedd yn syllu yn ôl mewn amser wrth i ni ei arsylwi. Mae hyn hefyd yn wir am unrhyw fywyd estron yn Andromeda sy'n edrych tuag at y Ddaear. Dim ond ers tua 200,000 o flynyddoedd y mae'r ddyniolaeth wedi bod o gwmpas. Felly, ni fyddynt nhw'n gweld bodau dynol modern, a gwareiddiad. Yr hyn byddwn yn ei gweld byddai homo habilis, bod dynol blewog, cynnar. Fodd bynnag, roedd Andromeda'r yn bwysig iawn i waith Vera Rubin. Wrth arsylwi galaethau troellog fel M31, canfu Rubin nad oedd rhywbeth yn iawn gyda'i gyflymder cylchdroi. Roedd yn ymddangos bod llawer mwy o mas, mas na allem ei weld, na'i ganfod fel arall. Mater tywyll. Ar y bwynt hwn, amgymgyfrifwr bod tua 20 y cant o'r bydysawd yn fater tywyll, a bod tua 75 y cant o'r bydysawd yn egni tywyll. Gan adael ddim ond 5 y cant. 5 y cant o'r bydysawd sy'n cael ei wneud o fater, y gallwn ei weld, a'i deimlo, a ddeall. Cadarnhau dirgelion y bydysawd ymhellach. Fodd bynnag, mae llawer mwy na dau alaeth yn ein bydysawd, a dangosoid hyn yn glir iawn gan Nancy Grace Roman. Nancy Grace Roman oedd y menyw cyntaf i gael swydd weithredol gyda NASA, a hi oedd y pennaeth seryddiaeth gyntaf erioed. Fe'i gelwir hefyd yn Fam Hubble. Roedd Roman yn allweddol wrth ddylunio delesgôp gofod Hubble. Y Telesgop Gofod Hubble oedd y telesgop gylchdroi gyntaf, ac mae'n un o'r dyfeisiadau fwyaf pwysig ym maes arsylwi'r bydysawd. Digwyddodd un sylw sylweddol pan nododd ymchwilwyr â Hubble y delesgop mewn ardal o ofod a oedd yn wag yn ôl pob olwg. Dim ond tywyllwch llwyr. Gadwyd y camera yn ddatgelu am deg dwyrnod, gan gasglu ychydig bach o olau, yn araf ond yn sicr yn adeiladu delwedd. Y canlyniad oedd hon. Delwedd Hubble Deep Field. Yma mae gen i ddau seren, yr un hon a'r un hon. Gallwn dweud bod y rhain yn sêr oherwydd eu gor-amlygu. Maent yn llawer yn agosach. Mae popeth arall a welwn yn y ddelwedd hon, pob manylyn fach o olau, yn alaethau, miloedd ohonyn nhw, yn y man bach hwn o'r awyr, pob un yn biliynau, os nad triliynau o sêr, biliynau, os nad triliynau o fydoedd eraill. Ailadroddwyd yr arbrawf hon ers hynny, a phob tro, gwelid ganlyniad tebyg. Mae'r golau o rhai o'r galaethau hyn wedi bod yn teithio ers dros deg biliwn o flynyddoedd. Amcangyfrifwr bod y bydysawd ei hun tua 13.7, efallai 13.8, biliwn o flynyddoedd oed. Felly, mae'r golau hon wedi bod yn teithio tuag at y ddaear am dau traean faint o amser mae'r bydysawd wedi bodoli. Pan dechreuodd y golau hwn ar ei daith, ni fyddai'r daear hyd yn oed mynd i ffurfio am pump a hanner biliwn o flynyddoedd arall. Ac nawr mae'r golau hwn yn ein cyrraedd. Wedi arsylwi gan ddynoliaeth, ychydig mwy na mwncïod gyda sgidiau Yn glynu wrth graig fach sydd yn saethu trwy'r goddod am 30 cilometr yr eiliad. Grŵp o archesgyrbion sydd wedi bodoli am brin am rantiad llygaid ar raddfa'r bydysawd, sydd wedi bod yn syllu tuag at y llanast anhrefnus hardd hwn ers miloedd o flynyddoedd yn ceisio gwneud unrhyw synnwyr ohono. Grŵp sydd yn yr amser hwn wedi mynd o dynnu luniau yn yr awyr yn adrodd straeon am dduwiau a boistfelod i un sydd bellach yn syllu yn ôl mewn amser i bron y wawriad o bydolaeth.